Abusuafoɔ ɛyɛ pem ampem TV so na wohwɛ saa dwumadie wei na kɔmfoɔ aba bio ahunta huniɛ pata bere bi okumanini kata were no no nkasɛɛ nkasɛɛ nyansa yera ɔwoso adɔtɔ a ɔnsuro akorokra ɔno na ɔnsi nsuo mu ansa na waham yɛba tumi mu tumi mu animuonyam deɛ a tumi biara ni hɔ a tweedi ampɔn abɔ soro so soro ase anaa asaase ase a ɔse ɔbɛtumi ne adim berɛ nyɛ adi asie ɛno nti na ɔko kyerɛ aman na ɔko gye aman wɔ haw Wonni anidasoɔ wɔ abrabɔ mu a, na wode w'asɛm gya anibere nyɛ a, ɛyɛ done deal. Ɔno na kyerɛ sɛ ne ho ɛha sen Antrak Air. Kyerɛ sɛ, ɔka sɛ ɔreboa wo a, obi biara nni hɔ a ɔbɛtumi asi ano kwan. Wowɔ haw, wowɔ akwadaa nna, wowɔ korankoro bi, na sɛ woako ako ako ako a, na wonnya dwankɔbea deɛ a, na ɛwɔ sɛ wode w'ani hwɛ ɛyɛ Komfo Kwame Ababio Asoɛeɛ. Ɛhɔ na aniberɛnyɛ a yɛfrɛ no ɔteɛ nanka nnuro. Katawere no yɛ n'adwuma na woduru Berekum Kato, Berekum Kato yɛ All for Christ a ɛhɔ na Komfo Kwame Ababio wɔ na ɛnam ne nnwuma pa nti na Pemampem abere nyinaa yɛfa to yɛn ho so sɛ yɛbɛbɔ n'adomankomasɛm ho dawuru ama adasa obi a ɔno nso wɔ kɔdaa nna, ɔnni faahodie wɔ abrabɔ mu na ɔpɛ pɛ nya nanso ɔnnya, ɔpɛ Twedeampɔn anim adom, nananom anim adom ne adasa anim adom a ɔnnya no, ɔmfa n'ani nhwɛ Kɔmfɔ Kwame aba bio asɔɛeɛ, sɛ ɛyɛ adutoɔ, sɛ ɛyɛ duabɔ, sɛ ɛyɛ ntwantosoɔ, court case, obi gye w'asaase a kyerɛ sɛ w'ako ako ako a ɛnam sɛ nipa no wɔ sika na ɔtumi fa lawyers akɛseɛ nti, na ɔrebunkam afa wo so agye w'agyapadeɛ no. Ɔno pɛ na ɛde nɔkorɛ ne atɛntenenee yɛ adwuma. Ɛno nti yɛbɛsrɛ wo sɛ tutu mmirika na fa w'ani hwɛ ɛyɛ Kɔmfo Kwame Ababio asoɛeɛ ɛwɔ Berekum Kato. Na woduru Immigration Barrier off for Christ hɔ no a na wasi. Wonya si pɛ a, fa ne number no a ɛwɔ screen no so na frɛ no na bisa no sɛ, Agyenkwa yi, fan na menhyia woɔ? na ɔno ankasa bɛma wɔatu ka abɛfa wo aba n'asoɛeɛ na wapae faahodi a ebi mmaa da ama wo. Yɛkye, yɛkye, yɛkye, yɛse kyenekye no, yɛkye no adi no ma wura. Ɛno nti kɔmfo aba bio bɛpae faahodi ama wo. Ɛno nti yɛse wo sɛ, tutu mmirika na fa w'ani hwɛ n'asoɛeɛ. Tumi pa ara a ɔde yɛ adwuma no, me nua, pae ani bɛhwɛ, ese w'ani, na ɛnsɛ ɔka kyerɛ, na ɛnkyɛ, Mede mfoni bi nso bɛba, na wuhu saa mfoni yi deɛ a, anhwɛ a w'adwene bɛbom paa, ɛfiri sɛ ɔkɔmfoɔ aba bio wɔ ho. Yɛde ne nneɛma bebree atɛ. Yɛde atɛ o. Aniani no na mahyɛ aseɛ de rebrɛ mo, na deep thinkers, deep ones no, wofrɛ me, mɛsɛnde bi ama wo, anaasɛ mɛhyɛ bi ama wo, na ansa na no mede saa deep ones no ɛbɛba media no so no, na woahu sɛ ampa Papa no, anaa Kɔmfoɔ no, ne ho nwanwa, ne ho nwanwa, tumi, tumi, animuonyam, ɛhefa na wobɛnya? Ɛnyɛ banbɔ ne banbɔ o, nyɛ danta ne danta o, danta ne deɛ sika bɔ ano, ɛnyɛ tumi ne tumi o, tumi ne deɛ ɛtumi yɛ biribi na ɔgye no ase dadeɛ, tumi ne deɛ Nyame ahyira no ama no mmapɔmma mu tumi sɛ ɔmfa mpae fa ahodie.